Bakpa no this song catching the trend we are separating the boys from the men my name is D Cram six star general wohwɛ oh, divine media Ghana keep it locked right here wokɔ baabi kora mɛtew lampo abusuafoɔ ɛha ɛyɛ divine media ghana yɛn ase nsa nso ɛma wakɔ aba saa bere de sɛ wokɔ ɔfɛn so mɛmu ɛno no ɛwɔ asante mantam a Mpanimfoɔ ne mmabunu a wɔnom wɔ hɔ, wɔreka wɔn akoma so adeɛ de akyerɛ yɛn Wura His Royal Majesty Otumfoɔ Osei Tutu the Second. Na abusuafoɔ ne nyinaa ne sɛ nansa ntam na ɛbɛtoo dwa sɛ ɛyɛ ɔhene a wɔwɔ ɔfenso wɔ Kwaakura, ɛno na ɛtwa sɛ wɔnom nya ɔhene foforɔ. Ɛno na ɛnam so ma mpaninfoɔ ne mmabunu a wɔnom wɔ kuro nom kyerɛ sɛ wɔn yi ɔpanin bi a ne din de KK Sarpong na wɔn de no kɔkyerɛ His Royal Majesty Otumfoɔ Osei Tutu the Second. Nanso Nana se wɔmpɛ owura yi ɛsiane sɛ wɔpɛ owura foforɔ bi na Abusuafoɔ, ɛno na ɛnam so ama mpanimfoɔ ne kuromma no bi nso reka sɛ daabi, wɔnom nso pɛ owura yi a ne din de KK Sarpong ɛsiane sɛ berɛ a nsɛm yi nyinaa rekɔ so no wɔn te kɔmitii bi nam so ma kɔmitii yi nnipa dunwɔtwe na ɛba kɔmitii no anim nam so ɛmaa wɔtee so ara kɔduruu nnipa mmiɛnsa. Nnipa mmiɛnsa no a ɛkaeɛ no na wɔayi owura yi a ne din de KK Sarpong. Na mpanimfoɔ kyerɛɛ mu a, kɔmitii no anhu mfomsoɔ biara wɔ owura yi ho, ɛno nti wɔnhu no nsan nso nte aseɛ deɛ nti a yɛn wura His Royal Majesty Otumfoɔ Osei Tutu the Second se ɔmpɛ owura yi. Na abusuafoɔ, mpanimfoɔ ne mmabunu kɔɔ so ara kyerɛɛ mu sɛ wɔretete nsɛm bi sɛ ɛyɛ yɛn wura His Royal Majesty reka nsɛm yi sɛ ɛyɛ Nanahemmaa a wɔwɔ Ɔfenso-Ɔfensohemmaa a ne din de Nana Ama sɛ wɔanya ako, kyerɛ sɛ wɔmfiri ahemfie. Ɛnna wɔbisa sɛ, Sɛ Nanahemmaa mfiri ahemfie a, ɛnneɛ ɛyɛ dɛn na akyerɛ sɛ wɔtumi sii hene yɛ Nana Wiafe Akɛntɛn? Ɛno nti, saa nsɛm no so wɔpɛ anoyie firi mmanhyia hɔnom. Afei nso, wɔkyerɛm amantam ahodoɔ a ɛwɔ Asanteman mu no, sɛ Nana bi kɔ ɛkuro a, deɛ mpanimfoɔ ne kuroman yɛ ne sɛ wɔyi oni baako Kyerɛ sɛ, wɔyi nipa baako na wɔde no akɔkyerɛ otumfoɔ. Sɛ otumfoɔ gye no tom a, na ɛkyerɛ sɛ, ɔyɛ ara no aba abɛdi ɔhene wɔ kuro no so. Afei nso, wɔsan nso de nsa kɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, ɛno no, ɛyɛ amammerɛ kwan so, aane, amanneɛ kwan so. Ɛno nti, sɛ Nana gye tom a, na ɛkyerɛ sɛ, Nana agye oni korɔ no atom. Ɛno na wɔn ɔfenso kurom, wɔn ayɛ a kyerɛ sɛ, otumfoɔ Ɔsɛetutu mpɛ sɛ wɔbɛgye ɛyɛ owura yi a ne din de KK Sarpong atom. Ɛna afei nso wɔkyerɛ mu a wɔsan atete nsɛm bi sɛ ɛyɛ curse, duabɔ bi da wɔnom so. Ɛno na mpaninfoɔ ne mmabunu kyerɛ mu a mpaninfoɔ nsan kɔhwɛ krataa mu biom ɛsiane sɛ saa nnome no ɛyɛ adeɛ a mpaninfoɔ ayi afiri wɔnom so ɛno nti. Sɛ wɔpɛ sɛ wɔyɛ anaasɛ wɔpɛ sɛ wɔsi wɔn ahene a, ɛyɛ mpanimfoɔ anaasɛ otumfoɔ a ɔsɛ tutu ɔngye deɛ wɔayi ama no no ntum sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asomdwoeɛ bɛtumi aba ɔfen so kuro no mu. Na wɔkɔ so ara kyerɛ mu sɛ, sɛ Otumfoɔ Osei Tutu the Second, His Royal Majesty wɔanngye Owura yi a ne din de KK Sarpong annto mu a, kyerɛ sɛ wɔnom mmpɛ ɔhene no biara biom, ɛndeɛ placards ahodoɔ na wɔn atwerɛ No KK Sarpong, No Chief. Abusuafoɔ, yɛnkɔ na yɛnkɔtie sɛdeɛ nsɛm no mpaninfoɔ ne mmabunu ankasa si kaa wɔnom nsɛm fae wɔn akyire mu a, deɛ manhyia no ɛ, manhyia yɛ no wɔn ani nngye ho koraa, wɔn bo nngye so koraa, ɛno nti, wɔde wɔn akoma so nsɛm de reto yɛn Wura Otumfoɔ Ɔsɛe Tutu anim, na wɔkɔ so ara srɛ sɛ yɛn Wura ɔntie, esiane sɛ mma no mmfa respect, anidie a Ɔfensohene wɔ ma no, mma no mmfa no sɛ ɛyɛ ade traa bi kɛkɛ. Abusuafoɔ, yɛnkɔtie sɛdeɛ nsɛm no si kɔeɛ na yɛmmra. na yɛakyerɛ ama amansan nyinaa ahunu, ewiase nyinaa ahunu sɛ, sɛ yɛde yɛ wɔn a yɛ wɔn a yɛnyaa wɔn fa yɛ. Enti yɛatena ase nna a manhyia ɛyɛ afa ɔfe so fa ahodie atenatena so. Enti krataa a ekura me yi, emu nsɛm ɛna mebɛkan ama obiara atie, na yɛkan wie a, mekan ne kotɔkasɛm wie a, de bɛba pii mu na

ɛne mmɛbaa a moahyia mu ha nyinaa. Ɛyɛ me sɛ nea ɛwɔ krataa no mu a mekaeɛ no na ɛyɛ borɔfo. Na asɛmpo no nyinaa ne sɛ Nana Hemaa a ɔyɛ Nana Amesɛɛ wanya ako. Ɔfenso ɔfensoman hemaa. Ade atɔ n'ani. Ne hena wu. Na ne nyansaa mu ne ne dom ɛna wɔne nkonnwa Ayifoɔ ne nkonyaasifoɔ, wɔn hyiaeɛ na wɔn kaa wɔn tiri bɔɔ mu. Ɛna wɔn yɛɛ ne sɛ yɛde Dr. Kofi Konadu KK Sapon ebesi ɔfen so sɛ ɔfen so hene. Na asɛm no ɛbaeɛ no ɛkɔdii manhyia ne manhyia hɔ no wɔn boobɔ asɛm naa mu ɛkeka nsɛm bebree na ne nyinaa mu so no wɔn kaeɛ no Santehene no ate kɔmitii sɛ wɔnhwehwɛ nsɛm no. Kɔmitii a wɔteeɛ nyinaa yɛ gye Judicial Committee no baako koraa pɛ sɛ ɛnni mu a papa no ne ho baa asɛm. Kɔmitii a ɛtena aseɛ deɛ ɛdi kan 95 percent percentage wise no kyerɛ sɛ ɔha mu a wɔbɛpɛ aduɔkron ɛpɔ mmienu koraa da akyiri. Ne nyinaa mu no, yɛn na nnɛ yi asɛ wada n'aso so sɛ deɛ ɔfensoman ne deɛ Nana Amasayɛwa Nyarko reka no, ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛfa. Na mebisa sɛ, sɛbio sɛbio, yɛdi awi a yɛku mmani. Nana no a moka ne ho asɛm no, Nana Kwaku Wiafe, sɛdeɛ krataa no kyerɛ no, ɔno ara na ɔde no si adeɛ so. Na ɔnyɛ dehyeɛ deɛ a, ɛsi dɛn ɛna ɔno ɛkɔsi ɔhene amena yɛ yie ne nyinaa mu no nana otumfoɔ osie tutu ɔmpɛ sɛ ɔte fe nso so ase nanso yɛn fe nso maa ne deɛ ɛna a yɛahyia ha yi yɛka ama akɔ wiase nyinaa ama amansan nyinaa te sɛ sɛ wokɔto aboa sɛ osi wo nua so a ɛnka sɛ sɔre ne so o wosɛ sɔre yɛ so ɛfi sɛ amantam mu no ɛwɔ asanteman mu ha nyinaa hemfo no Mo nyinaa moda Asantehene, nanso amantam no nyinaa no, obiara nni hɔ a ne hene, Asantehene na esie. Ɛyɛ amanfoɔ no ara na esi ahene, na yɛsi wie a na yɛde no abrɛ wo sɛ, Nana, wei na yɛpɛ sɛ yɛde no di yɛn anim, na wagye ne nsa na wasuae na wabɛdi ne hene. Sɛ ɛkɔba sɛ ɛnnɛ yɛ a merekasa yi, sɛ Nana se ɔmpene na mmom ɔno rekɔpɛ obi na abɛdi yɛ so a, ɛnneɛ amanhene no nyinaa, sɛ wɔn ansɔre waka a, wɔn kaa sɛ fee so na anya, na ɛnyɛ fee so na anya, na amanhene no nyinaa na anya, efisɛ sɛdeɛ madi saa aka no, wɔfiri me so a na ɔde reba wo so. Enti ɛnnɛ ankasa a yɛahyia no, yɛreka, yɛreka na yɛaka no bio sɛ, Sɛ ɛnyɛ KK Sarpong a, ɔhene biara nni hɔ a yɛde bɛba a. Sɛ ɛnyɛ KK Sarpong, yɛnni ɔhene. Sɛ ɛnyɛ KK Sarpong a, yɛnni ɔhene. Ɛte deɛ manhyia yɛ no, yɛ deɛ yɛsom no. Nanso so obuo biara a yɛde ma ahemfie no, yɛde bɛma, na mmom sɛ nyɛ KK's apɔnde a, yenni ɔhene biara. Wiase aman no nyinaa mfa nto wɔn tirim, na wɔmfa nto wɔn anim, na wɔmfa nkɔ wɔn nwoma mu sɛ, Ɛnome o, ɛnyɛ nnome o, krataa ɛda ha yi. Na nti na ntetu ɛna yɛtintim yɛ, yɛakyerɛ sɛ ahyerɛm. ne akonkɔdeɛ asefoɔ, yɛyɛ nkabom apam, sɛ seesei no ahyerɛmufoɔ bɛdi na akonkɔdeɛfoɔ adi. Menkae mo akyiri, ɛyɛ me sɛ na na Otumfoɔ Poko are, eh, eh, Osei Tutu. Wɔno na kofoɔ berɛ so, na yɛn di ntawantawa wɔ hɔ. Ɛbena da a ɛtwaa mu yi, ɛyɛ October bosome a ɛtɔ so aduonu nan, afe mpem du mmi, eh, 2023 rather, ma menka no, Brɔfo no wɔ hɔ kakra, mpakyɛw momfa nkyɛ me. Nananom, mesrɛ mo sɛ mo anidie kasa kakra, sɛ mo ano fom a, mekyerɛ sɛ momfa nkyɛ me. Ɛyɛ ɛbenada a ɛtwaa mu no, ɔfen so mmabunu yɛɛ ɔyɛkyerɛ anaasɛ nsɛnkyerɛwfo nhyiamu kyerɛɛ sɛ wɔkyerɛ wɔsrɛ yɛn wura sɛ ɔfen so man nyinaa pɛ yɛn wura Kofi Kodua Sapon sɛ ɔmmɛdi ɔfen so sɛ ɔfen so man hene. Yɛn Wura a yɛreka n'asɛm yi nam amammerɛ ne amanneɛ kwan so de n'adwatoa kɔɔe, na wɔnyɛ nnipa dunwɔtwe, nanso ɛnam akoma pa ne ɔpɛ pa ne ɔsom pa a wɔsom wɔ Fenso man nti no, na n'ahemaa ne n'atenankonya gyee n'adwatoa too mu a wɔgyee no too mu sɛ ɔmmɛyɛ ɔman hene mma Ofenso man. Yɛgye di sɛ nsɛm bebree akɔ so ama nsɛnkyerɛwfo a ɛnnɛ yɛne wɔn adi ahyiam yi ate bi sɛ, Yɛn Wura nyɛ ɔfen so dehyeɛ. Mepɛ akyerɛ wo, ɛnte saa da biada. Yɛn Wura yɛ ɔfen so dehyeɛ, ahyiam dehyeɛ kronkron a wɔdi fen so ma ahene a ɛyɛ yie Yɛn Wura adi fee nso man he na eye yɛn nti na yɛde yɛn adesrɛdeɛ resrɛ yɛn Wura Otumfoɔ ne Atanko Nya sɛ yɛnsrɛ wɔn sɛ ɛdaa no asɛm bi a wɔka too yɛn so sɛ ɛyɛ ahyerɛmfoɔ yɛn anoma nsuo agu yɛn so anaasɛ ɛnome bi da yɛn so enti sɛ yɛdi akonya no bi a ɛnyɛ ye no yɛsrɛ ka sɛ ɛnte saa da a yɛwɔ ho adansedie wɔ hɔ sɛ ɛnte saa. Nti yɛsrɛ yɛn Wura Nathan Akonya sɛ yɛsrɛ wɔn ɔmpene wɔn akyi biom na wɔnkɔhwɛ nkrataa mu a ɛkyerɛ sɛ yɛnnom nsuo anaa abosom bi nwuu yɛn so afiri hɔ dadaada a ɛnte saa sɛ yɛn Nana Gyan Frimpong yɛɛ saa adeɛ no guu yɛn so. Aane, afiri hɔ. Nti yɛsrɛ yɛn Wura sɛ wɔnsan nkɔ n'akyi biom na wɔnkɔhwɛ nkrataa mu. Na yɛnam saa akonya wei sei so ɛresrɛ yɛn Wura ne Asante Mantam Nkonwa sɛ, Mpaninfoɔ ka asɛm bi sɛ, sɛ wo kɔto sɛ aboa bi te wo nua so a, ka sɛ sɔre yɛn so, nka sɛ sɔre me so. Ɛnɛ deɛ ɛyɛ ɔfensoman, ɛkyena bi no ɛbɛyɛ kuro foforɔ. Enti sɛ yɛn nyinaa yɛano ammam na yɛanko amma ɔfensoman, na yɛanyinam amma yɛn nana sɛɛwa anya ako nkodeɛ a ɔreko ma ɔfensoman a, ɛda foforɔ bi no ɛbɛyɛ wɔ bi nso. Na deɛn na Asanteman ɛbɛka? Mmabunu ne mmaa a yɛwɔ wɔ fen so, ahyiam adehyeɛ a yɛwɔ wɔ fen so, yɛsi no pi, si no dwa sɛ ɛso nom biara a ɛda yɛn so no, nkrataa ne adanseɛ wɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ ɛnni yɛn so bio, nti yɛsrɛ yɛn wura sɛ ɛhɔ no wɔnsan nhyɛ no bio. Na yɛgyina so de Nnaase Piesie ma yɛn Nana Sɛɛwaa Nyaako, Nana, Piaw nkwa so, Nana Mɔneyɔ, Wako, wako dɛn? Ɔkopa no deɛ wako. Nea aka no nkonimdie abotire a ɛbɛba no. Na yɛnim sɛ, sɛdeɛ wagyina sɛ wɔba akokoɔdufoɔ ama yɛn no, yɛn nso yɛtaa w'akyi kɔsi sɛ nkonimdie abotire no ɛbɛba. Yɛn nyinaa, ɔfensoman ne ɔfenso mmabunu, yɛgyina brane na yɛka sɛ, yɛtaa yɛn wura Kofi Kodua Sarpong akyi sɛ wɔmmra na wɔmfa mpontuo, adesua pa, nnwuma, mma yɛn mmabunu a yɛwɔ ɔfenso na yɛnya bi nyɛ. Me a megyina mu yi, meyɛ adanseɛ de ma wiase sɛ, Makɔ suapɔn awie sukuu mmerɛ tenten, nanso mennya adwuma. Megye di sɛ sɛ yɛn wura ba a, ɔbɛbue adwuma ma yɛn mmabunu no, yɛanya bi na yɛatumi ahyɛ yɛn awofoɔ. Enti yɛsrɛ Asankonya ne Asanteman sɛ, Ɔfensoman mmabunu, yɛda so gyina yɛn nan so sɛ No Doctor KK Sapɔn, No Cheese. Abusuafoɔ, Ɔfenso mpanimfoɔ ne Mmabun a ɛwɔ hɔ nsɛm na wokotiei no, wotumi hu sɛ asɛm yi da wɔn akoma so, kyerɛ sɛ Owura KK Sarpong no, wɔn, ɔda wɔn akoma so yie paa, kyerɛ sɛ Yenwura His Royal Majesty Otumfoɔ Osei Tutu the Second, wɔyɛ no Ɔmanhene a wɔnom ani bɛgye yie. Esiane sɛ wotiee video no yie a, wɔn wɔ awerɛhyɛmu wɔ Owura yi mu sɛ nokwasɛm sɛ wɔbɛtena so a, ne nnwuma ahodoɔ deɛ ɔpanyin anaasɛ owura yi bɛtumi de aba kuro no mu yie pa ara. Ɛno nti abusuafoɔ, aane, ɛha na ɛberɛ no bɛma yɛn kwan ɛsiane sɛ mpanimfoɔ ne ahennie mu nsɛnsɛm no, amammerɛ ne nneɛma bi ho no, woanhwɛ yie a ne yɛba aba abɛkye wo dadua. Ɛno nti ɛha na yɛde nsɛm no nyinaa bɛsi. Yɛda ase bebree sɛ wogyee berɛ na wohwɛeɛ. Ah, ntoma adi aka mu yi mapo saa ɛnkɔ o na ano sɛ me na agya de baa yie deɛ no matwi atwi atwi atwi atwi atwi ah ɛde akora no me nsa ho koraa hyehye me sɛ mena biara na motɔ ah hmm ah ɛde ani mede m'ahoɔden nyinaa koraa agu so mapo saa ntoma no nyinaa koraa bɛte Hmm. Samina ntwa ahuro. Nneɛma a wosi na wokasa bebree sei. Agya, naano samina ne deɛ nyɛ. Mapo saa bibi kakraa bi aka mapo saa nkɔ. Mapo sa saa ntwa ahuro mpo. Wei deɛ ma wokasa nyɛ tente meba mpo meduru station ma wo sɛ nkɔ. Wa mama no kura nti wasan de foforɔ sɛn ba. Wode tie dɛ meka yi meduru station ma so agu samina bi so ɔmo sɛ ɛfɛ ne A1. So dɛ mɛgye de si wei deɛ de wia nkurɔfoɔ gu so station no deɛ. Wei de bɛfu ahuro paa. Wo deɛ wo koraa de bi ba. Wei a ɔde bɛbi ɔsan de bɛha ma dwene. Wo deɛ tran ne yɛn hwɛ. Wei. Hmm. Ɛdeɛn. A few moments later. Hey, ɛnɛ deɛ deɛ agya de baeɛ deɛ. Hmm. Deɛ ɛyɛ o. Agya wae. Me wɔ hɔ na mehwɛ program bi kura wɔ TV. Ɛne ɛne ɛne ɛne agya ne de ma bɔ aba so. Na asɛ fɛ ne sɛn.

four seven four three zero five four five zero seven four seven four three na wɔn nso so gye wo ba soap alatasamina after wash parazone na sɛ wohwehwɛ a one akyiri akwan a ɔboa sekyekyere ɛhɔnom na a one asoɛeɛ no ɛwɔ sɛ wotu anaasɛ wopɛ sɛ wotɔ no mmaako mmaako a one company limited.